Mir hunn e Joer an der Chamber geschafft. Et war vill Aarbecht, et war eng ustrengend Zäit. Et war och net ëmmer ganz kloer, wat wéini um Ordre du jour stoung. D'Ordre du joure vun der Chamber sinn deelweis ganz kuerzfristeg geännert ginn. Lescht Beispill war d'Presentation Rapport Maringo. Donneschdes moies ëm hallwer zéng si mer gewuer ginn, datt d'Regierung wéilt, datt dat géif Méindes moies presentéiert ginn. fir datt mer dann Dënschdes mëttes géifen driwwer diskutéieren, an enger Woch, déi souwisou scho chargéiert war, wat erëm e bësse weist, wéi wéineg d'Chamber u sech Här iwwert hiren eegene Kalenner ass. Well do hätt ee jo och kéinten emol soen, mir wëllen dat am Detail selwer decidéieren. Malheureusement, d'Verhältnisser si si wéi se sinn, a mir hunn eis misste beruhigen, wat dann zu ganz komesche. Interviewen op ënnert anerem um 100,7 gefouert. Zu eiser Aarbecht awer, Mir hu fënnef Propositions de loi déposéiert d'lescht Joer, dovunner zwou, wou ee vun eis Co-Auteur war, wat also éischter Majoritéits oder unanime Décisioune waren. Wann een dat vergläicht, zënter datt mer an der Chamber sinn, hu mer 14 Propositions de loi déposéiert, dovunner 4 als Co-Auteur. Dat heescht, mir hunn ronn en Drëttel iwwert d'lescht Joer gemaach, wat sech plus minus mat deem deckt, wat mer hätte misste maachen. D'lescht Joer goufen am Ganze 17 Propositions de loi déposéiert vun Deputéierten. Dat heescht, mat eise 5 decke mer 29,41 Prozent vun alle Propositions de loi a Propositions de règlement of. Wa mer just déi kucken, wou mer et alleng gemaach hunn, sinn et nach ëmmer 17,65 Prozent, also däitlech méi wéi eis 3,33 Prozent, déi mer un Deputéierte stellen. Vläicht eng Invitatioun hei enk un d'Kollegen aus deenen anere Parteien, Eng Proposition de loi schreiwen ass net esou schwéier. Wat schwéier ass, ass herno de Jugement vum Statsrot ze iwwerliewen. Deen ass heiansdo dat, wat en ass, an domadder muss een da liewen. Ech mengen, datt dat awer bis elo ëmmer ganz gutt gaangen ass an e Parlament, eng parlamentaresch Aarbecht zeechent sech doriwwer eraus, wéi aktiv een d'Outië vum Parlamentarismus notzt, an zwar all d'Outië. Dat geet vun de Motiounen iwwer d'Propositions de loien, iwwert d'Interventiounen, déi ee soss am Plenum mécht. Zu de Motiounen, Mir hunn der d'lescht Joer 33 deposéiert, dovunner sinn der véier direkt ugeholl ginn. an dräi sinn an d'Kommissioun verwise gi vun deenen der dann zwou nach eng Kéier de Wee zu engem Vote positiv fonnt hunn. Dat bréngt eis dann op sechs vun 33 déi ugeholl goufen. Am Ganze goufen der 273, dat heescht mir hunn 12 Komma 09 Prozent vun de Motiounen. Do ass nach e bësse Loft no uewen wann een déi aner Indicateuren kuckt. Mir hunn natierlech eng Rëtsch Communiquéë geschéckt, déi hutt Der alleguerte kritt, déi hutt Der alleguerte gesinn. Dat heescht, maacht Iech do keng Suergen, datt Der déi, Dir misst déi alleguerte gesinn hunn. Vläicht do nach eng Kéier e puer Saachen, e puer Highlights, Verschlësselung, End-to-End-Encryption vun Chats, wou d'Europäesch Kommissioun mam Conseil un der Ofschafung geschafft huet. Mir haten natierlech iwwer d'Iwwerdroung vum zweeten Etat de crise kommunizéiert, wou d'Regierung jo emol am November gemengt hat, se kéinte vläicht nach eng Kéier eng zweete Kéier en Etat de crise ausruffen. Mir hunn Hotelszëmmere fir Sans-abrië gefuerdert, eng méi modern a fair Kannerbetreiung, hunn zur Steierpolitik kommunizéiert, bref, zu all deene méi wichtegen Themen d'lescht Joer. Bei de Coupéen, Stand gëschter Owend, well dat ass schonn net méi à jour, well de Moie si schonn nees déi nächst erausgaangen, war et esou, datt am Ganzen 1886 gestallt goufen a mir hunn als Piraten der 27 zu zwee gestallt an dann, wann ee se eenzel géif opschlëssen, 155 fir mech an 160 fir de Marc. Dovunner waren der 48 urgent. Mir kruten e gudden Deel vun den Urgencen unerkannt. Et ass net ëmmer ganz transparent, firwat eppes urgent ass oder firwat et net urgent ass. Ech kéint mech elo opreegen, ech maachen et net, dat ass besser fir mäi Bluttdrock. Mee zesummen hu mer 15 Prozent vun alle Questions parlementairen an der Chamber gestallt, an alle mëndleche Froestonnen, an alle, mir hunn e puer Elargië gestallt a fir de Rescht halt d'Questions écrites. Dann, ech hu virdru gesot, all Outile vum Parlamentarismus notzen, dat ass natierlech och dat, wat an de Kommissioune geschitt. Mir schaffen an de Kommissioune mat, mir si ganz aktiv an de Kommissiounen a leider gesäit een dat dobaussen net ëmmer. D'Kommissiounsaarbecht ass, meng ech, déi ondankbarste Aarbecht vum Parlamentarismus zu Lëtzebuerg, well d'Retombée meeschtens, also zumindest déi visibel Retombée, null ass. Hei ënnerstëtze mer mat Vehemenz eng Fuerderung, déi csv abruecht huet als Motioun, als Resolutioun, déi mir awer och schonn am Wahlprogramm stoen haten, nämlech, datt d'Kommissiounen ëffentlech sinn. Et ka kee mer soen, datt et onméiglech ass, zwee Streamen en parallèle op en Internetsite ze setzen. Et ka kee mer soen, grad wa mer Webex hunn, wou ee mat engem Knäppche kéint soen, mir streamen dat elo op all méiglechen Internetsite, datt dat onméiglech wier. Ech kann dat Technescht net verstoen, ech kann d'Politescht net verstoen. Hei gëtt op Zäit gespillt, hei gëtt probéiert, ze verhënneren, d'Transparenz an de Kommissioune walten ze loossen. Mä ganz éierlech, wann een heiansdo géif d'Froe vu Majoritéitsdeputéierten an deelweis vun de Rapporteren an de Kommissiounen héieren, da géif een ufänken, sech Froen ze stellen iwwert wéi gutt se preparéiert wären. Et ass net ëmmer einfach, sech fir all d'Kommissiounen ze preparéieren. Mä et ass definitiv méiglech, sech fir d'Kommissiounen ze preparéieren, och wann een nëmmen zu zwee ass an an der Hallschent just Observateur ass. Do wär et dann eventuell gutt, wann net ëmmer d'Kommissiounen zäitgläich wären, mee d'Chamber misst sech vläicht och eng Kéier d'Fro stellen, ob et nach zäitgeméis ass, eis als Halbsaagsparlament ze gesinn, wann d'Kommissiounen méindes moies ëm 8 ufänken a freides ëm 5 Auer ophalen. Dat ass éischter e Vollzäitpensum wéi en Deelzäitpensum. An hei vläicht och eng Kéier den Appell un d'Kollegen aus deenen anere Parteien, datt ee sech d'Fro muss stellen, ob een net vun deenen 20 Stonne Congé politique, déi et am Moment ginn, de facto eropgeet, fir et eebe grad och Leit, déi aus der Privatwirtschaft kommen, ze erméiglechen, tatsächlech och normal un de Kommissiounen deelzehuelen. Dat ass haut bal net méi méiglech. Ech kucke just d'lescht Woch, mir haten däitlech iwwer 20 Stonnen eleng Plenarsëtzungen. Da kann een net dovun ausgoen, datt ee mat 20 Stonne géif erauskommen. Bon, lo hu mer jo glécklech weis da mindestens emol en décke Mount, wou et e bësse méi lues geet, hoffe mer. Ännerungen u Regierungstexter hu mer awer trotzdeem abruecht an duerchkritt an de Kommissiounen, haaptsächlech natierlech d'Santéskommissioun, haaptsächlech an deene Covid-Texter. Mir hunn eis géint e Regëster am Horeca-Secteur konnten duerchsetzen, dat heescht, mir hunn et fäerdeg bruet, déi Dispositioun, déi ursprünglech virgesi war, erauszesträichen. Mir hunn eis generell fir méi Dateschutz agesat. fir eng besser Protektioun vun Donnéeën, ech mengen do war e gréissere Kampf och an der Plenière ënner um gaangen, mir hunn et herno fäerdeg bruet fir e besseren Text erauszekréien wéi en erakomm ass. Mir hunn eis bei fir Kloerstellunge bei der Kräizimpfung agesat, eppes wat an eisen Aen nach ëmmer e Problem ass, well mer wierklech ganz gutt mussen oppassen, datt d'Leit déi mer hei zu Lëtzebuerg mat Kräizimpfungen impfen, och am Ausland keng Nodeeler doriwwer kréien. Esou wéi et am Moment ausgesäit, schéngt et mer Zertifikaten auszestellen, déi guer net uweisen, datt et eng Kräizimpfung ass, esou datt jiddwereen, deen eng Kräizimpfung krut, u sech roueg ka schlofen, well fir e Land, dee seng Zertifikate checkt, gesäit et esou aus, als wär en genau no System geimpft ginn. Ob dat esou ganz legal a propper ass? J'en doute, mee et ass zumindest mol elo de System wéi e scheinbar fonctionnéiert. Déi Certificaten, déi ech gesinn hu vu gekräizt geimpften Leit, ass esou, datt et ausgesäit, wéi wann se zwou Dose vum nämmlechten Impfstoff kritt hätten. Bizarre, mee wouer. Mir hunn eis dofir agesat, datt d'Strofen am Horeca-Secteur adaptéiert, mesuréiert a virun allem och un déi richteg Leit ginn, datt et bei Verfeelunge vun de. Clienten, d'Clienten sinn déi bestrooft ginn, a bei Verfeelunge vum Wiert, de Wiert ass dee bestrooft gëtt. Mir sinn net do fir Police ze spillen, mee et muss een awer soen, datt déi Mesurë jo net aus dem Nitt geholl goufen. Mir sinn net ëmmer mat alle Mesurë averstanen, mee wann eng Mesure do ass, muss d'Strof dozou proportionéiert sinn. Do hu mer also et fäerdeg bruet och duerch heiansdo drop hiweisen, datt et do Incohérencë gouf, dat adaptéiert ze kréien. Wann ech dann déi grouss Themen nach ukucken, hunn ech mer fënnef notéiert. Ech fänke vläicht vun ënnen un, deen, deen eis alleguerten um Kapp, am Kapp ass, dat ass d'Covid. D'Covid ass nach net ausgestanen. Mir musse vigilant bleiwen, ob dat iwwert d'Proportionalitéit vun de Mesurë geet, d'Mesurë generell oder den Dateschutz. Den Covid ass nach net eriwwer an eng véiert Well kann sech ëmmer nach produzéieren, wa mer net oppassen. Ech mengen, mir sinn eng vun deenen Parteien, déi sech vun Ufank un an der Chamber fir Wëssenschaftlechkeet agesat hunn. Mir mussen eis Indicateuren tracken a mir mussen virun allem, an dat ass eng Revendicatioun, déi mer elo säit iwwer engem Joer maachen, d'Regierung soll ganz transparent kommunizéieren, wéi eng Indicateuren zu wéi engem Zäitpunkt si als problematesch gesinn. Si hunn eis d'ganzt lescht Joer gesot, jo, et sinn net d'Inzidenzen, an ech ginn hinnen souguer Recht, et sinn haut net d'Inzidenzen, déi mer musse kucken, et sinn haut d'Hospitalisatiounen a virun allem d'Intensivstatiounen, déi mer musse kucken, och an enger Grippewell. A mëttlerweil, dank den Impfunge komme mer an eng Situatioun, wou Covid ëmmer méi endeemesch ass an net méi pandeemesch, zumindest an Europa. Afrika gesäit leider desastréis anescht aus. muss ee soen, soubal eng Krankheet endeemesch ass, musse mer och domadder ëmgoe wéi eng endeemesch Krankheet an net wéi eng pandeemesch Krankheet. Dat ass wichteg, datt mer do Indicateuren hunn, dat propper tracken an dann och déi néideg Konsequenzen draus zéien. An der Hoffnung, keng véiert Well ze kréien, mengen ech, ass et wichteg, datt mer trotzdeem oppassen, alleguerten, Covid-Check anhalen, impfe loossen, sech teste loossen, wann ee sech net impfe ka loossen, a generell net elo muer Party maachen zu 500 iergendwou am Bësch. Dann zum, zur Chamber, zur Chamber interna. Mir brauchen en Transparenzregëster. Mir brauchen dee Lobbyregëster oder Transparenzregëster, dee genannt gëtt. An ech verstinn net, wéi DP an csv dat nach ëmmer kënne blockéieren. Ech mengen, et ass déi éischte Kéier an der Geschicht vun der Chamber, wou et geschitt ass, datt nodeem e Rapport gestëmmt war, nodeem de Punkt schonn um Ordre du jour stoung, fir gestëmmt ze ginn, en erëm erofgeholl gëtt. fir elo nach eng Kopp gemaach ze hunn. Ech mengen, et ass eng absolut Première an ech froe mech ganz seriö, Ween huet hei wat ze verstoppen? Ween wëllt sech hei hannert eppes verstoppen mat engem fadenscheinlechen Argument? Fir eis ass kloer, en Deputéierte soll sech net hanner iergendengem Formalismus verstoppen, mee soll transparent offeleeën, mat weem e sech gesäit, wann en iwwer Texter schwätzt. Dann muss d'Chamber och endlech eng seriö Léisung fir den Arrêt Clement fannen. Et ass ëmmer komesch, vun sech selwer, vun engem Arrêt, deen no engem selwer benannt ass, ze schwätzen, mee mir brauchen eng Léisung. Mir dokteren elo säit Méint drun erëm, wéi d'Chamber Accès zu Dokumenter kritt. Et schéngt sech eng Léisung ofzezeechnen. Mee wann ech soen, et schéngt sech eng Léisung ofzezeechnen, dann heescht dat nach net, datt eng Léisung do ass. Ech hat bis virun zwou Wochen och geduet, datt mer eng Léisung fir den Transparenzregëster hätten. D'Resultat, en ass nach net do. Mir hunn eis net emol de Courage geholl, fir eis Déclaration d'intérêts financiers besser ze maachen. andeem mer Congé politique zum Beispill mussen uginn, andeem mer kloer maachen, datt Dividenden als Sociéitéite mussen ugi ginn, dat feelt. Nichtsdestotrotz schéngt sech awer, schéngen sech déi wéinegst dorunner ze stéieren. An dann, wa mer schonn iwwer Parlamentarismus schwätzen an iwwer wéi seriö mer eis selwer huelen, da muss ee sech awer och d'Fro stellen, wéi seriö d'Regierung d'Chamber huet. Dass, Dir hutt et schonn héieren, fir déi, déi bei der csv waren, ech fannen et ganz dramatesch, mat wéi enger Selbstverständlechkeet d'Regierung mengt, datt d'Parlament net wichteg wier, mat wat fir enger, jo, Légèreté eng Ministesch op e Radiosender geet a litt. An ech soen dat net einfach esou. D'Zitat war, Et gouf keng Fro an der Chamber gestallt, dofir hunn ech net missten äntweren. Bon, dat sinn alternativ Fakten. Dat ass Trumpism vun éischter Klass. An ech hätt net geduet, datt eng DP-Ministesch enker géif mam Trump misse verglach ginn. Mee hei si mer sou wäit. Um Radio ze behaapten, et wär keng Fro gestallt ginn, wa mer, wéi am Fussball, de Videobeweis hunn, datt konkret Froe gestallt goufen, ass dat net nëmme penibel, mee et ass geféierlech fir d'Demokratie. Well u sech sollt e Minister net einfach fir esou eng Petitesse um Radio léieren. Se hätte jo kéinte soen, Ech hat kee Bock ze äntwerten. Dat wär éierlech gewiescht. Well dat hat se manifestement deen Dag net, Bock ze äntwerten. Mee datt keng Froe gestallt goufen an och nach dann namentlech Deputéierten unzegoen, se wären net do gewiescht. Mee wann se och falsch ass, se hätten net nogelauschtert, well, mee wann se och falsch ass, well ech kann Iech wahrscheinlech besser zielen, wat se an hirer Ried gezielt huet, wéi si selwer, wann se ihren iPad net virun sech stoen huet, da fannen ech dat dramatesch. Ech hunn et an der Chamber gesot, Et ass feig, net an der Chamber ze äntwerten, wat awer nach vill méi feig ass an definitiv en Zeeche vu falschem Demokratieverständnis ass, ass, wann een dann och nach mengt, déi betraffe Leit, plus en élargéierte Cercle dovunner op Social Media mussen ze blocken, dat ass einfach just nach kannereg. An ech muss soen, ech hunn dofir wéineg Versteesdemech fir Deputéierten a Journalisten vun engem Kommunikatiounskanal vun engem Regierungsmember auszeschléissen. Do gëtt iwwerens an Amerika e puer interessant Jugementer, ob dat erlaabt ass oder net. Ech kann Iech awer elo scho soen, ech wäert net op d'Geriicht goen, fir der Madame Cahen hir non-interessanten Twitter-Feed erofzegesinn. Déi Zäit kann ech mer spueren.